Biata Mangete akafesa tribalism from vanhu vake vechindevele simply because Biata Mangeta was playing nemashona like the band raimuridzira raive band ranga rakanyanya kuwanda mashona the same hatred yakapushwa nevanhu vematebeleland paakatanga kuassociata Biata Mangeta ne the people of mashona land achipusha music yake is the same hate iri kuwanikwa pane musikana wechidiki ari kusumukira amune zvemumhanzi anobva ikoko kumatebeleland anonzi black diver so mabig guns emusic industry mubulawayo imomomo vaimusegregata kana kuti vaimusarudza simply because vaiti uri kuimba rumba and vaiti izvoni futi uri kunyanya kutamba nemashona asi vanga vasingazivi kuti yaitove strategy yabiata mangete yaiita kuti music yake itambike vakazomanikidzwa kuda kuteerera biata mangete kana kuti kumupa chinzvimbo chake seone of the greatest musicians Bulawayo after Beata Mangiete ava kurira Zimbabwe yose and he was representing that same Bulawayo ine vanhu vakange vachimusarudza especially paakaimba nziyo inonzi I come from Makokova vazhinji tinoiziva ichinzi Hello Hello and nziyo iyoyo yakanetsa paEzo Mugido paZBC TV. Beata Mangete akazvarwa achinzi Beata Khumalo and zita rekuti Mangete akazoripiwa neumwe aive theatre director kana kuti film director Anozikanwa nemukurumbira paZTV ainzi Conti Mhlanga and patime iyoyo Conti Mhlanga akapusha Beata Mangete because aida kuti Beata Mangete aite zvekuactor asi first love yaBeata Mangete kwanga kusiri kuactor initially Beata Mangete aifarira uh, zvekutamba bhora uh, netball and again akazofarira zvekuactor asi the real love yaBeata Mangete yakanga iri kumusic and the name yekuti mangete was formed naconti mhlanga anova iye aive film director panguva iye akaona zvekuti kuti aive achiactor achinzi beata khumalo zvaizoita sekuti aive copycat yomwe actor aive actor ari kusouth africa aishandisa khumalo so vakazochuza kuti vashandise mangete sezita raanoshandisa kuactor vachizomuti beata mangete Beata Mangete akazotisiya muna June mugore ra 2010 ende paakatisiya ipapo even the band rake rakabva rangopararawo nenatural death but tichida kutarisa pahistory yaBeata Mangete Beata Mangete akanga ari muimbi aigona kuimba zvisingaiti ah, munyika yeZimbabwe ende tikada kutarisisa some of her achievements akauya through music ende akaunita a lot of people and some of the music yakuridzwa mubulawayo mazuva ano inova museve uri bit fast uya uya ndiye akazounema zita rekuti chivilika because akaa kuti music yese inoimbwa mubulawayo inotambika tinofanira kuiti chivilika and that is the name that is adopted even by now but beata mangeta muna 2005 akasangana nomumbume ainzi december And on 9th December uyu airidzira band rainzi Real Bantu but vakomana veReal Bantu ava vairidza music yemacopyrights kana kuti mazuva ano yakunzi macover songs avairimba nziyo dzevamwe vanhu but by that time viata mangeta akanga asina band but ane dzimbo dzekuimba plus viata was already famous patime iyoyo and the real bantu band ndo rakanga rakupractiza masongs ainorekoda digitally kustudio then vozozama kupractiza kuti pastage vazoridza but biyatamangeta again ndopaakazotanga kufesa tribalism from her own people vachiti sei iwewe biyatamangeta uri kunyanya kuita association nevanhu vechishona asi vanhu vanga vasiri kuziva kuti abiyatamangeta patime iyoyo Eh, Beata Mangeta akanga asina band and was relying on the same people vanga vachinzi avenge eh, vachimuridzira ve the real bantu but by then vakanga vakuridza sebhendi raBeata Mangeta. Tichienda mberi, Beata Mangeta akazowana eh, manager ainzi Hare I think I'm sure by now he's still alive ari and well but again vakazochuza vahari kuti vabude mune zvemumhanzi after Beata Mangeta atisiya and mahare ndiye akaita kuti azolinga Beata Mangeta ne the likes of ana Alec Macheso takazoona pane dzimwe dzimbo dzakazomboimbwa nana Alec Macheso na Beata and yakanakidza yakatambika nyika yese and Vanhu vazhinji vachona vakanga vakumanikidzwa kuda Beata Mangeta simply because especially the ones from Bulawayo because Beata Mangeta was national wide famous and a lot of people were trying to copy some of the music yaakanga akuita togona tarisa even some of the guys vakaita sana even vana sandra ndevele vanga vakuzama kuita emulate some of the type yemusic yaaiimba yaiita kunge eh, karumba ish but again ichimixa kamwe ka ndebele ish type of music inofarirwa kubulawayo yeta mangete was a renowned musician and patime yaakazotisiya akatipa nziyo dzakawandisa dzinonakidza but the funny part is biata mangete pane controversy on around her death because vazhinji vanoti paakazorwara akashaika chirwere chaakafa nacho akanga achipiwa ne one of the uh, players kana kuti aive murume wake ainzi aleni gwata asi its just controversy because its not verified but its still making rounds especially on my online publications biyata wemangete patime aakazoshaika akanga ane mwana namukoma leni gwata and mwana iyeye nanhasi achiripo and atove munhu mukuru